Бэрдьиэстээх нэһилиэгин ыччаттарыгар үһүс сылын үтүө көскө кубулуйан ыытыллар дьылабыай оонньуу быйылгы уратытынан нэһилиэк түөлбэлэригэр ананан төрүт түөлбэм инники кэскилэ диэн аатынан барда. Манна хас биирдии хамаанда бэйэтин түөлбэтин сайдыытыгар, ону тэҥэ тупсуутугар туһуламмыт араас бырайыактары толкуйдаатылар. Оонньууну ыччат бэлиитикэтигэр культура уонна спорка агентствота тэрийдэ. Президент фондатын граныгар баар направлениеларынан бу түөлбэ бээтин устаабыгар хөп түбэһиннэрэн бу ыччаттар бэйэлэрэ баҕаран ханнык баҕар хайысхаҕа уруйуохтарын сөп иннэ туохтаҕына били ограничениета суох Оонньуу иннинэ ыччаттар өйдөрүн-санааларын бииргэ түмэр, бэйэ-бэйэни кытары чугастык билсэргэ, хамаандаҕа үлэлииргэ анаан уйулҕа үөрэхтээҕи кылгас тренини ыытта.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, молодцы. Аны билигин түөт ата, түөт. Өй күрэһигэр уопсайа хэттэ хамаанда үрдэл киин миллиаратор чэбдик сэттэ ДСУ сардаҥа түөлбэлэртэн биэстии алталыы киһилээх хамаандалар кыттаннар күн устата бырайыак толкуйдаатылар Холобур, мелиоратор туос түөлбэ ыччаттарын мунньан волонтер этэрээтин тэрийии бырайыагын суруйбуттар. Би проекпыт Добровольческий клуб Матта. Кини олоххо киирэригэр биэс сүүс тыһыынча бюджет көрдүбүт. Көрдөйүүргэ былааннаахпыт. Бу проекпыт иһинэн отучча эдэр ыччат түөлбэ эдэр ыччата киирэн добровольческий клуб тэрийэн Уон аҕаһыттан отут биэс сааһыгар дылы ыччаты хамсатарга диэн быланнаатыбыт. Биһиги проекпыт онно үс улахан хайысханы таарыйар дии саныыбыт. добро.ру сайтка оҕолору регистрациялаан үөрэххэ киирэллэригэр эбии чаас сурунаннар баал ылалларын хайыыр уонна эдэр ыччаты хамсатыы уонна түөлбэ үлэтин түөлбэ үлэтигэр эдэр ыччат сыстарын уонна кыттарын таарыйар Оттон ДРСУ түөлбэтин хамаандата Маатта үрэххэ кыһыҥҥы сааскы кэмнэргэ муус хаар оҥоһуктардаах, сыырдаах, сынньалаҥ сирин тэрийиини ылсыбыттар. Хаар оҥоһуктардаах, муус оҥоһуктардаах сынньанар сир диэн курдук толкуйдаатыбыт. Онно биһиги ол күрэхтэһиилэри, национальнай оонньуулары интерьер былааннаахпыт. Сууммата 304 тыһыынча. Дьылабыай оонньуу түмүгүнэн ДРСУ түөлбэтэ иккис миэстэ Үрдэл туос спорка маҥнайгы хардыы диэн ааттаах тренажернай комплекс тутуутун бырайыага үһүс миэстэҕэ атаҕастылар. Оттон саҥа тэриллибит сэттэ туос хамаандата түөлбэҕэ эдэр дьахталлар түмсүүлэрин тэрийии бырайыактарынан бастакы миэстэ буоллулар. Бу сылтан хаҥа үлэбитин саҕалаан эрэбит бу ыйтан уонна буоллаҕына бу биһиги деловой играҕа ыччат ортотугар деловой играҕа саҥа хамаанда туруорунаммыт бүгүн билсиһэммит көрсөммүт кытта кэллибит төлбөбүт чэһин көмүскүү уонна буоллаҕына бу үчүгэй баҕайы тэрээһиҥҥэ биһиги проекпыт аата общественная организация молодых женщин тос сэттэ диэн ааттаах этэ ол онно эдэр кыргыттары дьиэҕэ олорор эдэр ийэлэри активнай позициялаах буолалларыгар, предпринимательствоҕа үөрэнэллэригэр, араас мастер-класс ааһалларыгар анаан проект хоруйдубут уонна онтукабытынан кыайдыбыт. Үс кыйылаах хамаанданы тэҥэ биирдиилээн кыттааччыларга уонна сорох хамаандаларга анал ааттар олохтоннулар. Бастыҥ бырайыактар салгыы ситэриллэн, чочуллан грант күрэстэригэр ыытыллыахтара. Онно үпкэ тигистэхтэринэ олоххо киирэллэрэ былааннанар. Роман Дмитриев, Горнай Луһа, Бэрдьиэстээх, Вести.